My country people, una welcome back to my channel today. Chomzy of the Big Brother Naija Level Up season, she don put to bed and also Phyna A guy wey be say dey claim to be her ex boyfriend don come out to come reveal shocking secret about the girl. Of recent, Chomzy and her husband Figo dey welcome their bouncing baby boy, very beautiful boy, dey just show us the hand of the pikin and as she and her husband dey celebrate, netizens, some netizens dey dey unhappy about the matter according to them, dey say since Chomzy don um born her own make she carry the pikin wey be sey dey with her and her husband carry am go give the mama wey be Figo S wife. Those of una wey be sey no know wetin dey sup o, Chomzy dey marry im person husband, Figo na person husband before, so the man and im wife dey come scatter, their marriage come scatter, the man come carry the pikin dey claim talk sey na surrogate na im dey take born the pikin, e come collect the pikin from the mama hand carry am go house so um na when he meet chomzy na him he he and him wife start to dey get issues according to the story wey be sey we dey hear for online so the man come finally divorce him wife come marry chomzy put for house ever since they marry chomzy enter inside the house chomzy have been the one taking care of the baby boy wey be sey the first wife get but now wey be sey she born her own pikin instead of people to celebrate her they dey call her out for the pikin wey still dey with her The particular blogger wey be sey dem call Kuti Jones, na that one na im carry the matter for head pass. um Dis na her write up wey be sey she dey claim talk sey wetin Chomz dey do oh no dey alright. Well, anyhow wey anybody wan live im life, make e live im life. Some women get mind well well. Me I no sure sey I get that kind of mind because I no know how I go even take dey sleep for night knowing talk sey na me be the cause of another person home wey break or um I dey with I no go even fit cope. I no like stress for my life self.

Davido and Wizkid dem dey banter online, so Phyna come shook her mouth inside the matter. There are other Big Brother Naija people wey shook their mouth put inside. The likes like Tochi, Tochi for um, the lockdown season. Katrina even put her mouth inside where she dey drag Wizkid. Uh, wetin be her name? Doyin too put her mouth inside where she dey drag the guy. And some other few people. Tasha too, eh, Tasha, we know to say Tasha, normally, she dey angry at Davido because the guy no gree look her bobby den for phyna phyna dey angry at davido because im im no gree accept her into im club abi into im fan base abi na wetin e just reject di girl just like dat publicly so na dat tin na im dey vex phyna since phyna come talk say she no be thirty bg anymore say she dey for wizkid FC now so as wizkid dey drag davido by balls um phyna come come out dey happy she come talk say she declare her love for popsi so as she dey do all those one wey be say she dey do thirty BG dem no gree um ignore her dey start to dey drag her dey insult her so some of dem na for there nai this her ex boyfriend alleged ex boyfriend come come out come dey claim talk say he and phyna don dey before so him go talk if Phyna no respect herself say he go talk a lot of things about her so the one now so you all know the one no like Phyna right from time two of them are sworn enemies right now for real life so he can't come out can't collect the video of the ex-boyfriend call user and the mock her so make una listen for yourself Fina, remember all we have shared together, even when you are still coming to my house with the knack, you dey go back your parents' house, everything wey we do together, Fina, you don forget. Tina, since when you enter Big Brother Naija house comot, you block me for all the social media, you forgot all we have shared together. I know how much I borrowed from my friends Collect from my mum, my dad to to pay for this your big brother Naija stuff wey you enter. You comot, you forget me. Just like I told you, I told you that if you come out of this big brother Naija house, you definitely forget me. Just like the way Jesus told Peter, Peter denied Jesus. The same way you denied me. After all I have been through because of you. If you talk about OPO once more again, I go post videos, post a lot of things about you where people go hate you for life. You remember what you dey do for street back then? Na you remember how streets be back then wey e dey life wey e dey live for street back then. this boy you no get sense o oh. you come dey try dey disgrace fina say you date am you comot picture evidence this one i know that there is a there is an element of truth in what you are saying because the girl dey quick dey ginger she never come deny am i know you people dated but you are very very delusional for you to think that she will come and after she win from big brother she will come remember you who you be

the thing wey be sey dey tire me for where Phyna dey be sey she no dey ever learn um everyday na one fight to another for her the girl she no dey ever tire for gbas gbos see controversy, controversy dey sell o but e get where you go dey controversial reach people go start to dey avoid you brand go start to dey avoid you that's just how life works imagine shooking your mouth for two people wey be sey dem don make money for their very last generation their last generation, not be first generation, the last generation, they don't make money for their last generation. Now that kind of person, now you shook your mouth, they put for inside their two fights. Your one BTC, you never talk about them since, so you never tell us how, how far with the matter with your one BTC. We never see you post one BTC since that day where you complain about expired Pepsi today. na fight wey no concern you now you shake your mouth put inside fina go dey alright her fination go dey alright i just hope say everybody go dey alright at the end of the day una take care una bye